Ko te mahi whārōrō i te tuatahi, kātahi ka ruku ki te wai, he whakarite ngātahi ēnei hoa rangatira mō te tauwhāinga toru o Iron Māori.
Kei te āwangawanga tonu, wiriwiri, mataku, ā, engari ko te mea nui, ā. E roa ana māua ko taku hoa e whakaharatau ana mō tēnei kaupapa, ā, otirā ko te kaupapa nui ko te whakapakari tinana, ā, te whakapakari hinengaro hoki, ā, nō reira, āe, kua rite mātou. Ahakoa he whakapakari i te tinana te mahi, Ko ngā uauatanga nui, ko te whakapakari i te hinengaro, koinei te wā tuatahi ka uru atu a Erena Tēmara o Ngāti Whakaue ki te kauhoe rua kiromita te tawhiti. Ko te whai wā, me oho moata, ā, ko te whai wā i ngā wīkena, ā. Whai wā i ngā pō, engari atu i te taha tinana ko te hinengaro, ā, ko te tino, ia, whai i taua ara, ā, te kōrero tahi ki ngā hoa hei, hei awhi, ā, koirā ngā mea āhua uaua, engari ko te mea nui, me mahi. He mīharo katoa tēnei o ngā ara hīkoi. Me kī, māua ko taku wahine, i a Te Ata Rima Karaka ka haere māua ki te whakangungu tinana, ā, koirā pea te timatanga o tēnei o ngā kaupapa, kia, kia pakari te tinana, te hinengaro me te wairua. Ahakoa ngā uauatanga o te whakaharatau mō te tauwhāinga nei, ko te mea nui, kia noho mai hei tauira mō te reanga kāra ake nei. He pai tēnā i te mea ia te wā ka haere māua ki te whakangungu, ka hari atu taku tamaiti. Na, ka mātaki i a Māma rāua ko Pāpā he hihia nōna te uru mai ki wā mātau mahi whakangungu tinana. Oh, waimarie, ah, kei te noho a Koro ki tō mātau whare, ah, tō mātau whānau hoki e tiaki ana i tō tātau tamaiti, ah, i te mea, ah, ia ata ka oho i te whā karaka i te, i te ata, ah, haere ki te whare hākinakina, Ā, nā reira, ko te mea nui, ā, ko tō tātou whānau e, e awhi ana, ā, ki te tiaki i tō mātou tamaiti. Ā, heoi, ā, ka haramai ia ki tō mātou taha hoki, ā, i ngā ata, i ngā pō, i ngā wīkena hoki, kia kite ia, kia whakarongo hoki i a māua e, e, e whakapau wera ana.
Kua 15 tau tēnei kaupapa o Iron Māori e tū ana, Me te aha, i roto i ngā tau kua whanake, hoi anō pēnei i a Erena rāua ko Eugene Tēmara, ko te prakitihi te mahi nui o te wā i mua i te haerenga ki Te Matau-a-Māui o te whakataetae nui. Kei te hikaka, kei reira te āmaima i ētahi o ngā wāhanga, hoi anō, ā, ko pai te mea kua uru atu ki te wai, ki te whakangungu i te tinana me te nekehanga i roto i te wai, He taku whakapae. Ae, kei te āhua wiriwiri engari kua rite ahau i tēnei tau, ia, nui ngā mahi a te taha ki te, te, te crossfit, te mahi omaoma, nā reira koirā ngā, ngā mahi hei whakapakari i ahau ki tēnei o ngā, ngā wā. Ā, tēnei o ngā wikina, nā reira, kua rite ahau, ā, ki te, ia, ki te tutuki. Kua mutu ngā mahi whakangungu mō te tauwhāinga nei, ko te mahi ināianei, he mahi i te mahi, otirā, he kauhoe ki te mutunga. Mihi ora Gage, mā au kaha!